Tũgakĩgomana rĩngĩ mũthikĩrĩria, ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ twakĩhanaine nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩruga ndeto ĩno itũ njega ya ũndũire witũ wa mũgĩkũyũ thĩinĩ wa gũkũ diaspora. Ngagĩtwo ngagĩtĩka rĩtwa nĩ kĩndĩragĩcenjia Mwangi wa Mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya Mwenda. Ngwĩraga hĩndĩ ciothe menya mũhĩrĩga waku nĩgetha wĩmenye kĩhumo gĩaku na nĩgetha tũtigakĩmenwo na ithuĩ tũgĩcoke twĩmene. Ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩrĩria ũhoro wa indo ithatũ iria cikoragwo cikĩrehe ndirũ mĩciĩ-inĩ itũ, na kĩrĩa gĩtũmaga mĩciĩ itũ ĩrege kũrũgama, ĩgakorwo na ngũĩ, ĩgakorwo hĩndĩ ciothe na haro, ĩgakorwo na ndigano, na ĩgakorwo ĩtarĩ na ũiguano. Gucia njũng'wa yaku ũkuhĩrĩrie haha boo-inĩ ĩno itũ na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũrung'a. Indo icio ithatũ cikoragwo cigĩcũngĩrĩria mĩciĩ itũ kũgĩa na ciagago nĩ number one nĩ ũgũrani. Thĩinĩ wa ũtabiti ũrĩa twĩkĩte wa mĩaka mĩingĩ, nĩ tuonete ninety percent kana ona hihi makĩria ma ndirũ na mathĩna marĩa mothe makoragwo makĩoneka thĩinĩ wa mũciĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũrana kana hĩndĩ ĩrĩa warehe mũtumia wa mũingĩria gwaku nyũmba na mwanjia gũikarania no wacoka wakorwo atĩ nĩ wariganĩrwo nĩ gũtwara e, indo iria citwaragwo kũrĩa kwa mũirĩtu gwa ciari a mũirĩtu tondũ kĩmwĩraga ĩgĩtunywo mwana onayo ndĩgĩikagĩrio mũngũ Rĩu hĩndĩ ĩrĩa wakĩriganĩrwo, we ũkĩandĩkagĩrwo cira nĩ tondũ nĩ wakĩiga mũtumia wene nyũmba, ũrĩa kimunangaga magũrũ, kĩenjaga andũ makũrĩa ngurumo, kĩanda ndĩgĩciũ nĩ rũkomo, e, no we ndũrĩ wacoka gwĩtwara kana gwĩcokia makinya kũrĩa wakĩmũgĩrire gwa ciari ake na nĩgetha ũkĩmũgũre kana ona kaingĩ tũtiugaga ũkĩgũra, no nĩ rĩtwa rĩrĩa rĩkĩhũthĩkaga, tugaga kũhoya kĩrathimo na nĩgetha mũciĩ waku ũgĩkorwo ũkĩrĩ na thayũ. Koguo we ũtatwarĩte, nĩ wandĩkĩirwo cira na gwaku hĩndĩ ciothe nĩ ũrĩonaga kwĩna tũmathĩna. kwĩna maũndũ mũtaraiguana kwĩna haro mũtaraiguana na mũtumia waku mũkora ũkaigua rĩmwe nĩ ũroria mũtumia nĩkĩ mandathi maya mekire nĩkĩ cabaci ici ciekire na ũhoro ũcio mũnini ũgacũngĩrĩria gũkorwo atĩ nĩ waneneha na nĩ warehe ndirũ thĩinĩ wa mũciĩ na ũhoro ũcio ũgathiĩ ũkarehe ndigano. Namba igĩrĩ, namba igĩrĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcũngĩrĩria mũno nĩ niĩ kwaga thayũ kwa mũciĩ na gũkorwo atĩ mũciĩ nĩ wagĩa na ndirũ nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩa kĩagararu. Ndarĩkia ũhoro wa kĩagararu, na kĩagararu nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩa indo citamũkoniĩ. Kwa mũhiano nĩ tuge mwana waku wa mũirĩtu nĩ akinyĩrwo nĩ kũhika, nawe wareherwo iuga hatirĩ mũndũ ũĩ kana we nĩwatwarĩte indo ndĩmwĩraga nĩ ciumaga ũthoni igathiĩ ũngĩ rĩu we hĩndĩ ĩrĩa woya indo icio wagĩrĩirwo nĩ gũtwara ũringie mũkĩra ũrĩa ũtware tondũ we ndwatwarĩte no hĩndĩ waciĩkĩra mũhuko ũguo nĩ kuga we nĩwarĩa kĩndũ ũtatwarĩte na hau nĩho mathĩna mambagĩrĩria na tondũ eh, nĩ mũkĩiguaga mũndũ akĩrĩa indo citamũkoniĩ eh, cigeragĩra mũmero ũkaigua mũndũ nĩ akĩgĩa na mũmero na kansa ya mũmero eh, ningĩ ciagĩthiĩ nda ũkaigua mũndũ ũcio nĩ anjia gũtemangwo mara eh, na thĩna ũcio ndakĩrĩ naguo mbere nĩ tondũ nĩ arĩa kĩndũ gĩtamũkoniĩ kuo nĩ arĩa nĩ agarara O nawe nĩeagarara tondũ we nĩarenda kũrĩa no ndatwarĩte. Kaĩ arĩgĩtũraga kũrĩa Kenyatta kana mathibitarĩ-inĩ akĩaraga raini-ĩ, na arĩa angĩ magĩtwaragwo India-ĩ. Ũguo mũndũ ũtaracĩtie, ũtaracĩirie mũka, mwana waku ndwagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩra nĩ tondũ we ndũtwarĩte na hau nĩho mathĩna mambagĩrĩria na mũciĩ ũgakorwo nĩwaharagana.

na nĩ maũndũ maingĩ mũno makĩoneka hĩndĩ ĩrĩa mĩruru yake ya gũkĩhatwo kaingĩ namba ĩmwe e, airĩtu a mũciĩ ũcio matihikaga na nginya na ciana ciao itikahika na nginya na njiarwa cia nginya inya citigakĩhika nĩkĩ nĩ tondũ e, mĩruru ndĩahatirwo na mĩruru ĩkoragwo ĩkĩrehe ndirũ nene mũno thĩinĩ wa mũciĩ na ĩgĩkĩa kũhatwo nĩ kuonania atĩ mũndũ ũcio akĩrĩ cira-inĩ na ona gũtirĩ hĩndĩ agakĩgĩa na mũthuri wa kũmũhikia, na nĩkĩo mũrakĩona nginya tũgĩte na single mothers aingĩ mũno. Kaingĩ namba one maũndũ marĩa macũngagĩrĩria ndeto ĩyo nĩ atĩ mũndũ ũcio kana mũirĩtu ũcio nĩ aciarĩire. kwao na meruru ndĩahatirwo we ũtasubscribĩte thiĩ na mbere na gũsubscribe na ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrike na gũshare nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtambia kĩrĩa gĩkĩ gitũ kĩega kĩa maithe maitũ na nĩgetha tũthiĩ tũgĩkuũkagĩrwo na nĩgetha tũthiĩ tũgĩtaranaga na we ũĩ kaũndũ ũkorwo wĩna kĩũria ndwacai nyandĩkĩra haha thamachinĩ eh, na ndarĩkia gũkĩona Kĩũria gĩaku nĩ ngũkĩhota gũgĩcokia. Mwangi wa Mũirũrĩ, Mũcera wa mbarĩ ya Mwenda.